Community Health Nursing ئەو بابەتەیە کە لەم کۆرسەدا لەگەڵ مندا دەیخوێنن، لەبەرئەوەی محازەرەی یەکەمە تۆزەک حەز دەکەم باسی Community Health Nursing بکەین، ڕۆڵی پەرستار لە باشترکردنی تەندروستی کۆمەڵگادا چییە و هەروەها هۆکارەکان چین کە ئێمە تەندروستی کۆمەڵ دەخوێنین بەشێوەیەکی گشتی. پەرستار و تەندروستی کۆمەڵ واتە Community Health Nursing، الممرضە و صحت المجتمع واتە چۆن پەرستار دەتوانی تەندروستی کۆمەلگا بەرەو باشتربوون بات و هەروها پێناسەکردنی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە Community Health Nurse ەوە هەیە.

and the potential for interacting with one another کەواتە بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵگا کۆمەڵە کەسێکن یاخود گروپە کەسێکن لە شوێنێکی دیاری کراودا دەژین بەیەکەوە کەوا هەدفێک یاخود گۆڵ ئامانجێکیان هەیە لەو شوێنەدا دەژین و هەروەها ژیانیان پێکەوەیە واتە ژیانیان پەیوەندی بەیەکەوە هەیە ئێستا بۆ نمونە ئەگەر بە نمونە وەربگرین ئێمە بەردەڕەش دەتوانین بڵین کۆمیونیتیە کۆمیونیتی بەردەڕەش مشتەماعی بەردەڕەش ئێمە هەمومان لێرە دەژین لەبەرەوەی کۆمۆن گۆڵمان هەیە ئامانج و هەدەفی لە یەکتر نزیکمان هەیە لێرەدا دەژین لەبەرەوەی ژیانمان لێرەیە لەبەرەوەی ئیشمان لێرە هەیە لەبەرەوەی خانەوادەمان لێرە هەیە کەواتە لێرە دەژین ئەو پێی دەوترێت کۆمۆن گۆڵ ئەن ئۆبجکتڤس کەواتە پەیوەندیشمان بە یەکەوە دەبی لە یەک مشتەمەعدا دەژین ئەوە پێی دەوترێت کۆمیونیتی واتە بوونی کۆمەڵە کەسێک یان گروپە کەسێک لە یەک شوێنی دیاریکراودا ئەو پێی دەوترێت کۆمیونیتی ئەگەر بێین باسی Health بکەین واتە تەندروستی، سەحە، چۆن پێناسە دەکرێت Is defined as a state of physical، mental and social wellbeing چۆن پێناسە دەکرێت بە بە حالەتی Physical واتە تەندروستی لەشت بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی فسیۆلۆجیەوە، باشە لە ڕووی فسیۆلۆژیەوە چۆن مەبەستمان ئەوەیە دەست و پێ و ئەندامەکانی لەشت بە تەواوەتی ئیش بکەن بە تەواوەتی باش بن ئەوە لە ڕووی فسیۆلۆژیەوە فسیۆلۆژی تاکیید خوێندوتانە لە لە قۆناغی یەکەم کەواتە باشتر دزانن فسیۆلۆژی چییە و هەروەها مێنتە لە ڕووی دەرونیەوە لە ڕووی مێشکەوە تا چەند تەندروستە و هەروەها سۆشیال وێڵبینگ ئەوەی کە لە دەوروبەرماندا لە سۆشیالماندا دەگوزەرێ ئەوە هەمووی هێڵت دەگرێتەوە نۆت مێرلی دە ئەبسێنس ئۆف دیسیز ئۆر ئینفێرمتی کەواتە تەنها نەبوونی نەخۆشی یاخود بێتاقەتی و لاوازی ئەوە ناگەینێت کە ئەو کەسە تەندروستە کەواتە health یاخود بلین سەحە چ دەگرتەوە هەموو ئەو حالەتانەی کەوا پەیوەستن بە فیزیکەڵەوە بە منتاڵەوە بە سۆشیال وێلبینگەوە و هەروەها هەموو ئەو بابەتانە دەگرێتەوە خۆی کەواتە ئەگەر کەسێک نەخۆش نەبوو واتای ئەوە نییە کە تەندروستە لەوانەیە لە فیسیۆلۆجی جسمی بۆ نموونە کێشەیەکی هەبی، لە مێشکەوە لە مێنتەڵەوە کێشەیەکی هەبی، لە سۆشیاڵ وێلبینگەوە کێشەیەکی هەبی، کەواتە ئەوانە هەمووی دەچێتە چەمکی هێڵثەوە. کەواتە ئەگەر لە ڕووی فیزیکەڵەوە باش بووین ئەمە، لە ڕووی مێنتەڵەوە باش بووین، لە ڕووی سۆشیاڵ وێلبینگەوە واتە ژیانی ڕۆژانەی کە دەیکەین لە نێو کۆمەڵگادا باش بووین ئەو کاتە دەتوانین بڵین ئەوە کەسێکی تەندروستە کەواتە بە بینینی کەسێک کە بۆ نمونە هیچ نیشانەی نەخۆشیەکی پێوە دیار نییە مانای ئەوە نییە کە ئەو کەسە تەندروستە واتە کەسێکی تەندروست پێویستە هەموو ئەو حالەتانەی تێدا هەبێ اینجا پێی دەوترێ کەسێکی تەندروست

جێبەجێکردنی تەندروستی پەبلیک واتە گشتی کێ ئەو شتانە جێبەجێ دەکا بێگومان پەرستار بۆچی جێبەجێ دەکرێت ئەپلایت دەکرێت تو پرۆمۆت ئەن پرۆتێکت پرۆمۆت واتە چە بەرەو باشتر بردن و هەروەها پارێزگاری کردن للحمایە، پارێزگاریکردن لە تەندروستی مرۆڤەکان لە نێو کۆمەڵگادا، واتە بنیاتنانی Community Health Nursing لەسەر ئەو ئەساسە دروستکرایە کە بەکارهێنانی ئەو گروپە پەرستارەی کە هەیە لەگەڵ چ لەگەڵ Public Health واتە تەندروستی گشتی لە بۆ بەرەوپێشبردن و پارێزگاریکردنی تەندروستی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی It's a specialized field of nursing that focuses on the health needs of communities واتە ئەو ئەو ئەو بابەتە تایبەتەیە تایبەت کرایە کەوا نێرس واتە پەرستار، الممرضە، ە، او الممرض، تەرکیز دەکاتە، فۆکەس، یعنی تەرکیز، هەدەفەکەی چییە؟ یعنی زیاتر تەرکیز دەکاتە سەر چ؟ پێویستی تەندروستی لە نێو کۆمەڵگادا، یەکەمین جار لە نێو ئەگریگەیت، گروپێک لە کۆمەڵگادا و هەروەها پارتیکوڵەر ڤۆڵنیڕەبڵ پۆپیلەیشن، واتە ئەو ئەو ئەو بەشەی کە لە کۆمەلگادا هەیە زیاتر معڕەزە لە بۆ توشبوون بە نەخۆشی واتە بە شێوەیەکی دیکە باسی کۆمیونیتی هاڵف نرسینگ بکەین بەوە پێناسە دەکرێت یاخود بنیات نراوە بۆ ئەوەی زیاتر خزمەتی تەندروستی گشتی کۆمەلگادا بکرێت زیاتر پەرەی پێ بدرێت زیاتر تەندروستی کۆمەلگا بپارێزرێت کێ ئەو ئیشانە دەکا بێگومان نێرس وەکو بەشێکی گرنگ لە تەندروستی گشتی و هەروها ئەو فیلدەیە کەوا دروست کراوە یان تەرکیز دەکاتە سەر پێویستە تەندروستیەکانی نێو کۆمەلگادا گروپێک لە نێو کۆمەڵگادا و هەروەها هێشتا سپێسیفیکتر بکەین یاخۆ زیاتر تەرکیز بکەین لەسەر ئەوە دروست کراوە کە زیاتر خزمەتی ئەو کەسانە یاخود ئەو خەڵکانە بدە کە زیاتر معڕزن لە بۆ توشببوون بە نەخۆشی ئەو کەسانەش کێن؟ بە شێوەیەکی گشتی بۆ نمونە ئەو کەسانەی کەوا بەتەمەنن، ئەو کەسانەی کەوا منداڵن، ئەو کەسانەی کە زیاتر نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە یان نەخۆشی دیکەیان هەیە ئەوانە پێی دەوترێ vulnerable populations it means they are uh, at high risk of getting diseases more than normal person in the community

ئێستا دێینە سەر پێناسەی ئەو ئایتمانەی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە کۆمیونیتی هەڵت نرسینگەوە هەیە کۆمیونیتی بیز نرسینگ پراکتیس واتە ئەو شوێنەی کەوا یاخود ئەو ئەو جێەی کەوا کۆمیونیتی هەڵت نرسینگ بە شێوەیەکی عملی پراکتیکی ئیشی تێدا دەکات کوێە و هەروها چ جۆرە گروپە کەسێکن کە تێدا خزمەت گوزاری دەکات

بۆ دابینکردنی تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن، Sick Individuals and Families، ئەو خانەوادە و ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین، They live، لەو شوێنەی کە تێیدا ئیش دەکەن، They work and go to school، لەو شوێنەی کە تێیدا دەچن بۆ قوتابخانە. Also, it's the emphasis of practice.

بۆ ماوەیەکی کەم لەگەڵماندا دەبن پێی دەوترێ ئەکیوت و هەروەها بۆ خزمەتکردنی ئەو نەخۆشانەی کە کرۆنیک دیسیزیان هەیە کرۆنیک دیسیز واتە ئەو نەخۆشیانەی بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ لەگەڵماندا دەبن و هەروەها سەرپەرشتی کردن و چاودێری کردن بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها بە شێوەیەکی بەردەوام خزمەتکردنی کۆمەلگادا ئیشی کۆمیونیتی بەیز نرسینگ پراکتیسە. کەواتە بەشێوەیەکی گشتی کۆمەنیتی بەیز نرسینگ پراکتیز خزمەتکردنی کۆمەلگا لە ڕووی تەندروستیەوە کە بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشن بۆ ئەو خانەوادانەی کە نەخۆشن لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین لەو شوێنەی کە تێدا ئیش دەکەن و هەروها دەچن بۆ قوتابخانە.

بۆ ئەوە دابین کراوە دروست کراوە بۆ ئەوەی ئەوەی کە لە ڕووی ثیۆریەوە لە ڕووی نەزەریەوە فێر دەکرێن جێبەجێ بکرێت بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵگا بەرەو پێشبردن و هەروەها پارێزگاری کردن لە تەندروستی گشتی نێو کۆمەڵگادا وەروا تەرکیز دەکاتە سەر کۆمینیتی مشتەماع بە شێوەیەکی گشتی نەک دیاری کراو بۆ نمونە خزمەتی هەموو کۆمەڵگا دەکرێت نەک بۆ نمونە سپسیفیک بکەین لەبەرەوەی پەپلیک هێڵثە واتە تەندروستی گشتی لۆیە ئەنی تەرکیز دەکاتە سەر هەموو

دابین دەکرێتن بۆ پارێزگاریکردن لە نەخۆشی دیزەبڵەتی واتە پەککەوتن چاودێریکردنی ئەو کەسانی کەوا پەککەوتان یاخود نەهێشتنی ڕوودانی پەککەوتن لە نێو ئەو کەسانی کەوا نەخۆشن و هەروەها هاندان و پارێزگاریکردن لە تەندروستی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی واتە تەرکیز ناکەتە سەر گروپەک لە کۆمەڵگا تەرکیز دەکاتە گشت کۆمەڵگا بە شێوەیەکی یەکسان or we can say uh, providing the health to the uh, to the public

واتە بە شێوەیەکی گشتی تەندروستی گشتی، صحە العامە، تەرکیز دەکاتە سەر چ یاخود هەدەفی چیە، its aim to، goals، ئەهدافەکانی Public Health Nursing چین؟ بۆچی Public Health Nursing دروست بووە لە سلکی تەندروستی، لە صحەی. ئیمپروڤ سانیتەیشن واتە بەرەو پێش بردن باشتر کردنی سانیتەیشن واتە پاک و خاوێنی پاک و خاوێنی لە نێو کۆمەڵگادا یەکەمین جار لە نێو تاکە کەس دووەمین جار لە نێو گروپە کەسێک اینجا لە نێو کۆمیونیتی اینجا لە ناو پاپیلیشن ئازەوڵ لە نێو جنرال پاپیلیشن بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها Control of Community Epidemics ئیپیدیمیک واتە چ؟ ئیپیدیمیک ئەو نەخۆشیانەن کەوا بە شێوەیەکی بەردەوام لە نێو کۆمەلگادا هەن واتە بۆ ماوەیەکی کاتی نین بە شێوەیەکی بەردەوام دێن و دەڕۆن لە نێو کۆمەلگادا بەڵام کۆنتنیوەسلی هەن بە شێوەیەکی بەردەوام هەن.

نەخۆشییەکان، باشە چۆن بتوانرێ ڕۆڵی پەپڵیک هێڵت نێرسینگ لە لە نەهێشتنی گواستنەوەی نەخۆشییەکان، ئێمە زۆر نەخۆشیمان هەیە کەوا توانای ئەوەی هەیە بگوازرێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە، کەواتە ئیشی پەپڵیک هێڵت نێرسینگ چییە؟ نەهێشتنی یاخود کەمکردنەوەی ڕێژەی گواستنەوەی نەخۆشییەکان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە.

لە ڕووی تەندروستییەوە، لە ڕووی پاک و خاوێنییەوە، لە ڕووی لە ڕووی مێشکەوە، بە هەموو لایەنێک ئەمە حیتمان ئێجوکەیشن واتە تەوعیە فێرکاری چۆن بتوانین ئەو ئەو ئەو کۆمەڵە کەسەی کە لە نێو کۆمەلگادا دەژین فێریان بکەین بەرە و بەرە و ژیانێکی تەندروستتردا بژین و پاک و خاوێنتر

لە سەرەتادا یعنی پێش ئەوەی بگاتە دروستبوونی نیشانە و یاخود خراپترکردنی وەزعی نەخۆشەکە ئەو پێی دەوترێ ئێرلی دایگنۆسیس واتە تەشخی سلم و بەکر بۆ نمونە یەکێک نەخۆشی سوکەری هەیە پێشەوەی سوکەریەکەی بگاتە بۆ نمونە 250 یان زیاتر ئەو کاتەی بۆ نمونە لە بەینی سەد هەتا دوو سەدا ئەمە بزانین کە تووشی نەخۆشی سوکەری بووە لەوەی ڕێگر بن لە زیاتر بەرزبوونەوەی یاخود خراپتر بوونی باری تەندروستی کەسەکە واروا پریڤێنشن وقاە

خەڵکەکە بە شێوەیەکی گشتی واتە تەرکیز ناکەتە سەر کۆمەڵە کەسێک لە بۆ تەندروستی گشتی خەڵکەکەیە و هەروها زیاتر پەیوەندی هەیە بە ئۆفیشیال واتە ڕسمی یاخود ئەو شوێنانەی کەەوە پەیوەندی هەیە بە حکوومەتەوە ئیش تێدا دەکرێتن وەکو بۆ نمونە نەخۆشخانە گەورەکان یاخود

خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان بۆیە کۆمنیتی هێڵت نرسینگ بۆ گروپێک لە نێو کۆمەلگادا دانرا وەکو ئەگەر بە ئەگزامپل وەربگرین وەکو سکوڵ نرسینگ تەندروستی نێو قوتابخانەکان تەندروستی ئۆکیپیشنال هێڵت نرسینگ ئۆکیپیشنال واتە ئیشکردن ئەو کەسەی کە ئیش دەکا بۆ منە لە شوێنی ئیشکردن بۆ نمونە لە بینایەتی ئیش دەکا لە نەخۆشخانەکان ئیش دەکا لە هەر شوێنێک ئیش دەکا بێگومان دەبێتن چاودێری تەندروستی لێدا هەبی لە برەوەی تووشی نەخۆشی دەبن تووشی کارەسات دەبن ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە چاودێریان بکرێتن و هەروها فۆرنسیک نرسینگ ئەن هۆم هێڵ هۆم هێڵ واتە چاودێریکردنی نەخۆش لە ماڵەوە ئەوانە هەمویان ئیشی کۆمیونیتی هێڵ نرسینگن کەواتە پەبلیک هێڵث ئەو ئەو تەرکیزە ناکاتە سەر تاکە بە تاکەی شەخسی نێو کۆمەڵگادا و ئیشی کۆمنیتی هێڵث نێرسینگە بەڵام پەبلیک هێڵث نێرسینگ بە شێوەیەکی گشتی تەماشای واخود خزمەتی کۆمەڵگا دەکات. ئێستا دێینە سەر ئەوەی What's the characteristics of community health nursing خەسائس یاخود سیفاتی community health nursing چییە واتە

Number four, it emphasizes on wellness and other than disease or illness کەواتە تەرکیز ناخەتە سەر بەس نەخۆشی یاخۆد کێشەیەک لە تەندروستی تەرکیز دەکاتە سەر wellness واتە باشبوون باشتربوونی تاکە کەس لە نێو کۆمەڵگادا یعنی مەرج نییە تەنها نەخۆشی بی ئیشی تەوعیەیە ئیشی

Community as a whole about a specific disease such as COVID-19 واتە ئیشی وەش وەکو ئێجوکەیتەرە وەکو فێرکەرە بۆ نمونە فێری کۆمیونیتی بکەین چۆن دەتوانین خۆیان بپارێزن لە نەخۆشی کۆVید 19 وەکو ئەوەی کە ئەو ساڵ ڕوویدا کەواتە بە بەڵاوکردنەوەی ڕێنماییەکان بیت بە بۆ نموونە دابەشکردنی ماسک و دەستکێش بیتن یان بە هەر شێوازەک ئەو پێی دەوترێ ئەجوکەیتەر واتە فێرکردنی خەڵکەکە بۆ چۆنیەتی خۆپاراستن لە خۆیان و لە کۆمەلگادا بە شێوەیەکی گشتی بەو شێوەیە کە باز دەکرێت یان لە ڕووی ئالامەوە یان لە ڕووی بۆ نمونە

their health problems managerial as a وەکو ئیداری یان چۆن دەتوانێ سەرەدەری بکە لەگەڵ تەندروستی گشتی لە نێو کۆمەڵگادا کۆلابڕیتەر واتە چۆن دەتوانێت پەیوەندی هەبیت لەگەڵ هەموو دامودەزگایەکانی دیکە یاخود لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە پەیوەستن بە تەندروستیەوە بۆ باشترکردنی تەندروستی کۆمەلگادا وەکو لیدەر واتە وەکو سەرۆک وەکو قائد چۆن دەتوانرێ سەرەدەری بکرێت لەگەڵ باری تەندروستی لە نێو کۆمەڵگادا چۆن دەتوانرێ هانی خەڵکەکە بدرێ وەکو وەکو لیدەر مانای ئەوەیە بە ئەرکی خۆی هەڵبستێتن وەکو نێرس چۆن بتوانێ یارمەتی دەوروبەر یارمەتی کۆمەڵگادا بکات لە ڕێی ئەوەوە خەڵکێک فێربی کە چۆن بتوانێ ژیانێکی تەندروست بژی یاخود بەرەو تەندروستیەکی باشتر بڕوا وەکو ڕێسێرچەر وەکو توێژەر لێکۆلەر کە دەتوانێت ئیش بکات و ئەو گیرروگرفتانەی لە نێو کۆمەلگادا هەیە بزانانی هۆکارەکانی چین و چۆن دەتوانین

لە نێو کۆمەڵگادا چۆن دەتوانین بزانین لە ڕووی سۆشیاڵ لە ڕووی سۆشیاڵەوە بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی کەڵچەرەوە عادات و تەقالیدی ئەو شوێنەی کە تێیدا دەژین و هەروەها ناسینەوەی ئەو سەرچاوانەی کە لە نێو کۆمەڵگادا هەن بۆ ئەوەی

سۆشیاڵەوە، لە ڕووی تەقالید و لە ڕووی عاداتەوە، لە ڕووی ئەو سەرچاوانەی کە تێیدا هەن، ئینجا بتوانرێ سیستەمێکی تەندروستی باش دابنرێ، لۆ ئەوەی زیاتر خزمەتی خەڵکەکەی بکا، لەبەرئەوەی ناسینەوەی کۆمەڵگا بەشێکە لە خزمەتکردن، ئێمە دەبێ بزانین کۆمەڵگایەکەمان چی هەیە، لە چی کەمە، باشە.

تەقیمکردنی ئەو کێشانەی لە نێو کۆمەڵگادا هەن، ئێمە باسی کێشەی تەندروستی دەکەین، باسی کێشەی فیسیۆلۆجی، باسی کێشەی مێنتاڵیتیش دەکەین، ئەوەمان لە بیر نەچێت کە Health واتە تەندروستی هەموو ئەوانە دەگرێتەوە و هەروەها Health Risks مەترسی تەندروستییەکان، ئەوانەی ئەو سەرچاوانەی کە مەترسین، ئەو هۆکارانە دەبێت بناسینەوە، و هەروەها بۆ دابینکردنی Health Care Demands واتە تەڵەبیات یاخود ئەو داواکاریانەی کە لە نێو کۆمەڵگادا پێویستن دابین بکرێ. چۆن دەتوانین کۆمەڵگا بزانین کە کۆمەلگا چی پێویستە بە تەقیمکردن و هەڵسەنگاندنی ئەوەی کە حالەتی نێو کۆمەڵگادا لە نێو کۆمەڵگادا بۆ نمونە چ نەخۆشیەک زۆرە بۆ نمونە چ حالەتەک تێیدا زۆرە مەترسیەکان چین لە نێو کۆمەڵگادا ناسینەوەی مەترسیەکان ناسینەوەی کێشە تەندروستیەکان ئینجا دەتوانین بزانین کە کۆمەلگا پێویستی بە چ خزمەتگوزاریەکی تەندروستی هەیە بۆ ئەوەی تێیدا دابین بکرێ.

بەرنامەیەک دابنرێ بۆ جێبەجێکردنی ئەو سیستەمە تەندروستیە لە نێو کۆمەلگادا ئینتەرڤنشن واتە جێبەجێکردن جێبەجێکردنی ئەو ئەو خزمەت گوزاریانەی کە کە هەن لە نێو کۆمەلگادا کێر چاودێریکردن و خزمەتکردنی ئەو ئەو کێشانەی کە لە نێو کۆمەلگادا هەن بە شێوەیەکی گشتی و بە

لیڤڵی زیاتر بۆەوەی زیاتر بتوانرێ خزمەتی کێشەکان تەندروستی کێش تەندروستەکان بکەن لە نێو کۆمەلگادا خاڵی چوارم بە شێوەیەکی دیکە باسکەم مانای ئەوەیە بۆ نمونە ئێمە لە بەردەڕەش دەژین کێشەیەکی تەندروستیمان لۆ دروستبیە خوا نەخواستە حالەتەکمان هەبووە وەکو حالەتی با باسی کۆڤید نۆزدە بکەین لەبەرەوەی ئەو ساڵ بە دیارکەفت و زۆریش لە خەڵک زانیاری لەسەر هەیە لۆیە حەزم کرد باسی کەم بۆ نمونە لە سەتای هەبوونی کۆڤید نۆزدە لە نێو کۆمەلگادا بۆ نمونە حالەتێک دوو حالت لە بەردەڕەش تۆمارکرا ئەو کاتە یەکسەر تەلەفۆن لە بۆ دهۆک دەکرا فەحسەکان دەنێردرێنە دهۆک واتە لە لۆکەڵەوە لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین گواستراوە بۆ بۆ بۆ پلەی بەرزتر واتە شوێنی بەرزتر لەوێن دەرێ فەحز دەکرێت تەکی تاکیید دەکرێت ئەو نەخۆشانێکەوە حالەتیان زۆر زۆر خراپە ناتوانرێ لێرە چارەسەر بکرێت کەواتە دەگوازرێنەوە لە بۆ نەخۆشخانەکانی باشتر شوێنی باشتر کە لەوێن دەرێ هەیە کەواتە چاودێریکردنی نەخۆشیەکان و هەروە چاودێری تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی لە نێو کۆمەلگادا و هەروها پەیوەندیەکی پتە و دەبێت هەبێت لە نێو کۆمەلگا و لە ڕووی پلەی بەرزترەوە شوێنی باشترەوە لە لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین بۆی زیاتر بتوانرێ خزمەتی خەڵکەکە بکرێت.

ئیشەکانی چ دەگرێتەوە وەکو دەتوانێت وەکو خزمەتگوزاری پرۆمۆتینگ هێڵت واتە هاندانی تەندروستی بەرەو ژیانێکی تەندروست و و هەروەها باشترکردنی ئەو کەسانێکەوە نەخۆشن پریڤنتینگ دیسیز نەهێلانی نەخۆشی یاخود کەمکردنەوەی ڕێژەی نەخۆشی لە نێو کۆمەلگادا مینتینینگ هێڵت مانەوەی تەندروستی ئەو کەسانەی کەوا تەندروستن هەوڵ دەدەین بەو شێوەیە بە تەندروستی بمێنەوە باشترکردنی ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن ریستۆرەیشن واتە نوێکردنەوە یاخود بە شێوەیەکی گشتی چاکردنەوەی ئەو کەسانەی کە نەخۆشن باشترکردنی باری تەندروستیان کۆئۆردینیشن واتە چۆن دەتوانرێ کۆلابۆرەیت بکرێ پەیوەندی بکرێت لە نێو خزمەت وزاریەکان فەرمانگەکان بۆ ئەوەی باشترکردنی بە تایبەت ئەو شوێنانەی کە پەیوەندیان بە تەندروستیەوە هەیە بۆی زیاتر بتوانرێت خزمەتی تەندروستی گشتی بکرێن

دابینکردنی و هەروەها بەرەو پێشبردنی باری تەندروستی کۆمەلگا و نەهێلانی نەخۆشی و هەروەها مانەوەی ئەو کەسانێکەوە تەندروستن و چاودێریکردنی ئەو کەسانێکەوە نەخۆشن لە ڕووی تاکە کەسەوە لە نێو عائلە لە نێو کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئیشی کۆمیونیتی سێتینگ نەرسینگ کێرە کە چۆن دەتوانێت بەو شێوازە کۆمیونیتی هێڵت نێرسین خزمەتی کۆمەڵگا بکاتن.